On bet kontant-war euh, un ezdat gant Maria Prat, met hadstummout ganin. Lakaet em eus euh, gontaran gozh war e benn ar finvol, ar fot. Ma te, ma te met, vo pas quoi. Sell aze. Gwechall oa gwechall, abalamour eus an amzer all, selaouet hag e klavfot ma garit e gredfot, ma garit ne gredfot ket, a felle doul e pokomp mont da welet. Gwechall amañ koste punet e oa ur c'hrennard aze an dud pipi. Afe pipi euh, oa gant e vamm eeun. Un tad marc'had, lakaat e yar dour bennaket a oa ganti. Hein. Afe doe oan gad e vamm eeun aze, oa un tamm menaj bihan divalo. Afe wiskoz eus vu a viketen a vini. Pennad divi bamde, me oa ke friko, oa ke lanko bamde. Afe pipi gave trisi dam kogn. Met ba Poualad d'an Ivan dezhañ ret vo din mont da skol deskiñ damnag ha dont maez eus ur vouilhon-mañ. Ha. Mais peseurt pipi blije ket skol dezhañ oh non. Wel oa dezhañ mont da da grappat ba gwin kentañ evit da uzañ roz divrag war stabl skol. Ha fe ben fin kont ba pet fe oa kozh mat. Ha oa trezek pe parzek la. Ha fe skolaer oa kont da skuizhañ gantañ. Ha fe fech ba pet Ve deret do e-benn da skolaer a ve skolaer a eskouiz gantañ da lâret dezhañ bon ho perdi bremañ pipi Tost ket me kemer un tamm min glas aze hag un tamm gre a resa ur un toullad barelloù aze di. A ve pipi oa resa ur se prop quoi. A ve na gwet un toullad barelloù aze.

Ar feiañ, pa oa eo skolaer, fe skolaer an Iranan, gores, hemañ deus eus un tu, hag he eus eus un tchal, se n'a ket, ret eo me zont a emni. O damm ne voilà. Allez, teus ket met diverkañ se oas a rat komz. A fait pipi na rat commencé droaz, a fait goude na essayé d'ober gwelloc'h oaz, mais ben fin kon oa squeeze d'ober tout zi. A fait na gwelet euh, pum a pum, a fait na diskolet de skolaer, a fait skolaer na kavan de doi ben gantañ yun a la non ne ket ma a da dodirat commence. Ha pepet anezhañ a ya anezhañ e redare bon, Jezig hag me, donc kavet du fokin war min daz-mañ. A fe neuze skolaer oa kaout de zodi an a fe neuze oa het de welet divam. A oa kaout un vir de pipi a eo ar skol. Rakem me look eus ar het bonde. Non, non, non. Ret vo da klask plas all lean. Plas an ien tu noaz a zo menaj pe bas un ti bennaket. Ha bravo gant diwid neuze pipi. Oh! Pipik eo ar skolaer eo kemont bet hein. Koulskoude oa genou bras met dirak ar skolaer ez ea ivek. A fe pa oa skolaer rok bopet da goulet vamm tamas. Pra vila ket ober na, pra te fondor. Ha me me pipi e sklaer me jeu, me me fond de ve a leer. O ma Doue, po bet mont, o ma Doue, le? Mostrad, pet a vihan le? Soñj dit, an, evit lakaet en teul hag e lostiañ a eme un, d'en hon depadouilhañ ba skab emañ, non, non, non, non, non, biken, biken, biken vi le. Hag eg, eg, me meus gant soñj pell, pell zo, me meus an evezañ le ar mat pell zo. O ma Doue, fe pokez mamm, sko tristet. Oh, lec'h vez. Park koust, park ebet, fin diwaller. Bara gouloù gantañ raz. Pipi prakos an dor, ben fin ploñs. Mais la me dedina, mon dédié, mais me rend devient laid. An a n'eo ket compliquet. Tos que monde de welet zon a eva chapel zon duna da rei a goul gantañ pra rum pam bras a douz respont a reio ve e weli. Ha fevet-vamm aze oa tapet poetañ. Ma, mei neuze, ma red dit mont da welet zon dun adarre, hañ d'ober un toullad krampouezh bo pet, d'ober vad eo. Ha fe'it euh, gomañ zo bas ha dav dezhe krampouezh gretañ un dousennad. Ha fe'it lakaat e boto koad prop hag un dilhad prop. A flik, a flik, a flik, a flik da vont betek japel zon dun. Mais pipi, well just, e oa potfig en a tremetaj pako aet rak izolamul ba chapel aet gwach dreg un imaj a a fe pa oa e vamm ba chapel ve kontriste wel hoajour a fe tien eus tra kemer pont da zevel lean deus i gwellañ eo a fe ha de a fe de leia ahe nag neke man freo a fe ni un dousen a krapous a rak zan i dunet A-fed e vont war e venn daoulin a red gluchañ evel ma c'halle a yoa skuizh a yoa kozh a-fed bet gant tagoul tamm paterati aze a-fed da goulot gant gant zan ma doe mei zan edunat pra rayomp ma pipi a-fed da gentañ respont ebet a fait vite eus dispartañ euh, campus a dra deus an idud sellit sellit eus vet campus evitañ o doe mem eus dras an idud lâret din prara eo me mab int po kez pipis pa vo brañs a fe ahe mem dan deus klewet ur vouezh avat Pipi voler Oh ma doe n'est que possible Mon mostra rit de gamet ar gampen de la stekanei Din an ivekae Mon mostra gwell peus meus vet kampus mat Mon mostra vo que le Hein La di rit de vont va iven o daoulin hoast

pa oa aet e vamm maez eus chapel 1 oa deut maez ha plouk hast buan mont dreist parkoù hag dreist ar rañioù ha tout ae ger oki ha fe pa oa e vamm ger pipi eo ganti ha neuze gwet peus un dro vat un dro vat mei meus ket

Ah, fait de doulé. Vamm euh, dezhe da journal penaos vo gwelet da lakarimant da vezañ le ha ma n'eus c'hoant da vezañ le. Mais quoi, lakanin bat gain o bled du quoi. Ret out dit mon motra mont de dis bien le anezhe, mais quoi, karon da vezañ le. Me mei meus ur hinder kozh ahe, an da gazaout eno. Anez a war itrik an treo, a mette he disk un damanad dit. Parce que deus que disk kal fra, me gant he mette he an. Ha vez kaset pipi ti Indian kozh aze da vamm. Ha vez stiket eñ vez nac'hont pipi da vezañ re. Bon, me, me, me welo gantañ allez hop. Vez vet bor kafe ha kaozeet tamm a fez. Ha vez euh, vez un ton konkov da pipi lâret eñ bon peut-être da son da vezañ len ha se. Ya me pipi rakol tro ha gwad da vezañ c'hwir dont. Ha ya ya me me son da vezañ ler pell pell zo ya. an tamad. Neuze mia ket an tra zo dor mon me he diskwedi praout kap dor. Tos ket me mont da a fors fra, vel gari, vel bikap, met diez un dra bennak edi. Ha. A fe pupi na toujours basé ke mese quoi. Mais pour peu ouais war an nen a fe oh ai oa un tamblin pellañ hein er oa chom dont ton koz hein Aïe le de vos jeunes lan aïe hag pes kat aïe ton mez aïe c'est un bien Voilà, amañ zo un nij. Hat, oh, a-fed da dostaat. Ha da fourrañ dan barzh an toull. Me, oh, disunañ añfin gwenn a zerot, me wezho be karn gwan e dol ha e darzh. A-fed, Monibaj, Monibaj, Monibaj, Monibaj. Ba, ba, fi, bet bitkoun, na zantet d'an nag euh, tomm, hein. Opala, me an d'an nag zo. A fe da gemer, a fe, oa hat bihan, a da hat tapout, daou, tri,

Ha vije aket pemp-gant kouezh aze. Te em eus tapet ul louk eus bennaket aze. Ar re-mañ de Gabriel a laka da pemp-gat aze barzh un nez-pik. Ha da diskenn. Ha da chom a-zi da kostiñ ran. Hag un tango pennad goude ya. Oa tremenet daou otro aze evit ambie ya. Gwisk brav hag botolet a gante ha tout. Ar re-mañ gwerzhin vel-just. Ar ferin daou a-dro e vez houl gantañ par zo kaoz out eo c'hwerzen kement-se un start Jakez. Ha, me an soñj d'ac'h, me meus gwell d'un dra bennaket drol ha baket gwell biskoazh c'hoazh. Hola hat, ha prav an dra-se. Pe de doulle mia, me meus gwelet e vamm gat aze ton-maez deus un nez ober a ouien aze. Brasañs zo tegemeran moued genourien pe brav te soñj start te soñj dit hon gant un imzanennoù a flampous e lagad ya hag e gege melanda a me zo sur zo un ejgat ha gwell am eus ur vamm ton mez a bezon ma distennet plum ha plum yo zo waf pegen pegen eus de bari men da wall ah pezh garfet ha Ha pa mat eo, ma c'ho kap da grapat ha da bintañ da reñv e kouec'h, da diskeudenn zo un nij gadañ, eme a ro uh, kêr burzh zo ba ma menaj. Ha ta mat eo me, me, me pipi a gwell pailh. A fin am pipi evel je oa ket bet pell krapat betek beg ar ouien, tapout a pemp, kat bihan aze ha distenn gante. Gorre da ret ne. Hañ, pa ma lada un nij gadwar e kouec'h. Fin daou all daou pokez gelo, tapet, kwek, ha fe da sell a bet ur vuc'h. Aet int donton da just, kontant doutañ, na tapet tad ur vuc'h, lec'h eus ur vuc'h, ha na ket koustemant me gein just. Hag e ve just, goude n'eo ket chom amañ ba ar vro de lec'h zaout, me ed e pell mat ba broioù all de lec'h stamakeroc'h, me me meus e klev komz doutañ, me me te zo imanaket ba ar sal amañ hag e oa